Ай, вот там она китте. Малай укырга кирде. Мин еш эшләп утырам. Утыр инде. Пулю сидит та утырган кебек. Берне тыңламыйча. Хәрефкә дә әйтеп. Вот әйтерим мин аны. Кәрәй хатын, бер көнне малайны мәктәптән алып кайтырга барган идем. Оказывается, бит алар укытучыларны тыңламыйлар. Разве так можно? От без укыган вакытта, а? Укытучыларны тыңламыйча гына кара. Сразу маңгаеңа ак бурыча, анна указка, анна линейка.

Эх, үзгәрә. Менә, кара, оялмыйча эшләп алып кайткан. Разве шуны ата-анага күрсәтәләр эшли алдым дип. Мин укыган вакытта эшли алсам, әтинең лезвисе бар иде. Ул аның белән сакалын шундый чиста кырмый мин, дневникта икеле кырган кебек. Хәзер дневниктан да кыра алмый инде. Дневник электронный, уку дистанционный, озакламый укытучылар да компьютерный булыр инде.

25-30 сумнан әйбер җыйганым. Газ төбенә килеп җиттем. Сюрприз! 2000 ярым диләр. Ни сөйли ул? Акция дигәннәре газ төбендә бетә икән. Ичо, метр ярым дистанция имеш. Таксига да акчам калмады. Нәрсә белән кайттың, туңмадыңмы? Ул яктан автобус тарахат бер нинди дистанция җуганда, теге консервага килка тыккан кебек тыгып куялар, ел буе ышкылып барасың бер-береңә. Зато җылы. Син кемгә эш кылдың инде? Хатын, не волновайся, мине вообще ишеккә сылап куйдылар. Ана бер мужик ике хатын арасына кысылып калды. Вот ул эш кылгандыр мескенкәем. Самый главный, маскаң булсын, эш кылсаң да ярый. Ә нигә дистанция юк? Потому что коронавирус автобуста йөрми. Билетка акчасы юк. Вот потому что сказал, больше не сказал. Хатын дим. Хатын. Әйттем бит мин сезгә. Хатын кыз булып туу күпкә уңышлырак. Мужикка бераз капризный итәсең дә, мескен мужик. Бөтен нәрсәне алып бирә. Ә мужикларга урак. Хатын кызга капризный итте икән, все, хана! Комбайнын бра да куя. Әйбер алу түгел, ашарга пешерү дә үзеңә кала.

Элек ничек ул телефоннарсыз яшәгәннәрдер. Хәзер атлаган сайын шалтыраталар. Ярты көнең телефоннан сөйләшеп, ярты көнең интернетта утырып да элек рәхәти. Хатыңны язың, душа покой. Болай ботакта утырып тормаган инде. Будкага барасың, межборт сөйләшергә. Бер сәт көтәсең, Анда да телефоның недоступен дип кайтарып җибәрәләр. Ай, хатын штаб бәдрәфкә барга юк. Хатының шалтырата башлый. Кайзырыйсың дип. Мин дә турак инде. Нәрсәгә бәдрәфкә телефон белән йөрим. Ничек төшергә инде хәзер? Стоять! Нәрсә чыктың, керейде? Ты что, без маски никуда? Тилешмәдеңме? Хәзер бит кибет транспортта гына түгел, лифтта да маска кирәк. Хәтта штраф. Лифтта кем күрсен инде сине? Вдруг түбәдән ике полиция ишелеп төшсә, мин без маски, лишний акчам юк, акчасы торган аппаратым да юк. Куябыз да кияләсен, пусть киергә кирәк. Ә миңа кая? Мин сезне стажка җитсен. Так, первый, максим март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, менә октябрьдәки как раз. Җылы да, замуж белән. Давай, мин әзер. Булдым әле. Юк. Ну, хатын, не волновай. Кем була? Белмим әле. Фу, юк, макар юк.

Трамп бабай бит инде ул. Бабай говоришь, башта бабай, деньги давай дип яшәнде. Хәзер тетю, я тебя не люблю, да? Әйттем, кайбер хатын кызларны зарразлар. Президент булганда ир кирәк, как президент түгел, развод да. Нәтемия карап торасың. Минем 185 мең подписчигым китә. Син дә китәсеңме? Юк инде, мин бит сине яратам. Парикмахершың белән чуалганда да китмәдем. Китмәдең шул, китмәдең. Муенга сәнәк кенә терәп куйдың. Әлдә менә ике тишеге калды бугай. Ладно, кеше мужик өчен кайгыртып ятканчы, самый главный хатын. Агачтан ботак бетмәгән кебек, бездә мәхәббәт бетмәсен. Раҗан, Син бүген нинди көн икәнен беләсеңме? Нинди көн? Әллә кредитны түләргә оныттыкмы? Юк инде, бәйрәм бүген. Нинди бәйрәм? Сын бүген синең юбилей, йөзенче серия. Да? Нәрсә елмаеп торасың? Подарок кая? Ә подарокка менә сиңа торт. Ой, мин әйтәм, һәркем бәйрәм. Бер көнне коронавирусның туган көне ем. Бүген минем юбилей. Шушы пандемиянең дә бер плюсы булды. Коронавирус булмаган булса, шәрабҗан да булмаган булыр. Самый главный, барыбыз да исән сау булыйк. Мә, шәмнәрен ал. Хәзер авыз итеп карыйбыз. Ой, прямо. Кстати, күрше Катяның торты тәмлерәк ия. Ә, шулаймы? Катя- Аныкы тәмлерәк име? Мә сиңа! Булдыла. Иду белим. Синеке тоже ничего. Этот, нәрсә карап торасыз? Приятный аппетит, торт ашаган. Нәрсә язасың анда? Менә Кыш бабайга хат язам әле. Нәрсә сорыйсың инде? Күрнәктә. Яңа майка сорыйм. Алайса монсы җула-җула ызынаеп, ночнушка булды бит инде. Бераз зуррак әйбер, атказанган исемен сора. Ай, ни эшлим инде мин аның белән? Хәзер ул исемне почтальон гәзит тараткан кебек бөтенесенә тараталар. Соң аның льготалары бар бит. Нинди льгота? Ни льгота, пенсиягә 200 сум надбавкамы? Хәзерге заманда әллә ул пенсиягә чыгып өлгерәсең, әллә юк. Не волновай меня, хатын. Инаматай сибә науса. Халык мәхәббәте яулар өчен атказанган булу кирәкми. Халык яратсын өчен халыкчан булырга кирәк. И оставь на меня покой.

Шәрәфҗан, нәрсә туктадың? Бызың кире каттым әллә? Аузыңны 80-90. Уже килеп җиткән. Ничек таптың син мине? Навигатор белән яр буеннан да китмәгәнсең бит син. Мин бит это не шутканул. Син мине кыткарга килдең дә. Значит, син мине яратасың. Яратам мин сине хәзер. Син булмасаң кредитыңны кем түли? Ди Каприо несчастный. Чыгай да Титанигыңнан. Әлиәне шул кредит бар. Охотага барып, тайгада адашсаң, анда да таба. Кредит түләтерсең. Әйдә кайтабыз. Мыегым катты. Яңа ел, яңа ел, яңа ел җитә. Соң Шәрәп җан, 31 декабрьдә да урманга килеп каршылыйбыз инде яңа елны. А что ты хочешь, хатын? Искусственный алсаң кыйбат, настоящийны кисәң штраф сугалар. Урманга килеп бизәгән өчен штраф сукмаслар әле. Соң күпме килергә була инде монда? Көн саен бер шыршыны бизисең дә, кая икәнен онытасың. Сигезенчене бизибез бит инде. Хатын, ну не волновай меня. Мишура җитми дисәң, хәзер безнең халыкта Мишурадан күбәйбер юл. Телевизорны ачкан саен ибип асалар колакка. И этот быел зато размах белән каршылыйбыз яңа елны. Шыршы саен тукталып, может нарыкларга да сөялеп ә иске жаңа елга пихта табабыз и вообще киләсе елга бу пандемия бетмәсә точно бөтенебезгә пихта безнең нәрсә басып каттың тамга сал тугызынчы чыршыны бизисең килмәсә Шарабжан, шарабжанчик. Тәтене тырмази, масканы грызи. Кара әле нәрсә әйтмәкчем. Алдагы тешем теште бит. Хәзер теш куйдырырга кирәк. Айттым бит мен сиңа. Айттым бит. Минем мозгамны кимереп йөрсәң, тешсез каласың дип. Күпме тора инде ул? Бары тик 70 мең генә. 70 мең генә? Син нәрсә, акула теше куйдырасың мәллә? Бер кечкенә теш куер өчен бер үгез сатырга кирәк бит. Ә син оялмыйча хатыныңны тешсез йөртмәкче буласыңмы?

Киләсеңме син юкмы чәең суына бит. Температурны не волновай, хәзер инде хәзер. Өйдә инде тизрәк. Хәзер дидем. Ну-ка. Салкын бит бу. Гоммәрем шулай узармы салкын чәй генә эчеп. Ә, салкынмы? Үзең бит озак килдең. И вообще, синең тагын минем белән әрләшәсең, талашасың киләме? Уф, Шарабҗан! Уфтанма! Шарабҗан салкын чәй эчә дип уклауны да куйсын урынына. Илбингри салават дусташып ятканда безгәме кыйнашып ятырга? Шәрәпҗан, ишеттеңме син дом-2-ны ябалар? Да. Аллага шөкер. Күптән туздырырга кирәк юл тау китәклеген. Алайса, построй свою лябов диләр дә, кенетене сугышалар. Анда гына лябов безнең күршеләрдә атна сайын. Тәлинкәләре безгә кадәр җа. Әйбәт тапшыру иде бит, зря яптылар. Яп, тывагын ишеген. Нәрсә сүрән әйбәт? Син нәрсә? Бүтән кайгың юк әллә ул? Дом-дыва да дом-дыва. Әнә күш алды. Мәктәпне яптылар. Кибетләр ябылганга биш ел. Аулар нитә кырыла. Аны искә алу чыкышы юк. Монда дом-дыва ябылган. Ә мин нәрсә карыйм инде? Хайваннар кара. Авылда эш бетмәгән. Ә син нишлисең? Күрмисең әллә? Кар кырыйм. Путин балаларга акча бирәм дигәни. Шуны киң класс белән каршылам хәзер. Хәтен мин әзер. Әй Аллам, мондый кыш бабай буламыни? Кыш бабай түгел бу. Ә, шиш бабай. Елы нинди? Бабай шундый. Сакалыңа нәрсә булды?

Ул тот сам шәрәфҗан, смыектар сакал ызын, җиттем әле кыр казын. Нәрсә? Э, то есть, кар кызын, кар кызын. Тарт әйдә чананы, сакал кыйылып беткәнче. Каясың мин? Ул бәйрәмнәр беттеме әле юкмы? Кай телефон? Әле, үпки Google, бүген нинди көн ул? Алиса Зим, кем син анда? Маруся, карыйып киткән что ли боларны? Какой сегодня день дим? Не кычкырасың син, унбер бүген. Унбер икәнен аны сарык та белә. Атнаның нинди көне дим? Уже ял итә, ял итә. Шимбәне дүшәмбедән аерып булмый. Атна көне нәрсәгә инде сиңа? Как нәрсәгә? Син эшкә чыкмыйсың, что ли? Туйдым мин син белән өйдә телевизор бүлешеп. Кине тени шул тени турецкий кино карап ятабыз. Төнне дә миңа саташып, Кемаль, Кемаль дисең. Төнне буе үземне Данирның эте дип хис итеп чыктым. Так что эшлә давай. Ә син эшкә чыкмыйсыңмы? Мин-то при чем? Мин теге елны эшләдем, так что дурака не валяй. Эшләргә җыен давай. Еллардан соң хәл алам мин, а меня не волновай. Бәйрәмнәр бетте дигәндә, судка дәшеп хат килде. Корпоративка дип язган бүген прокурор кенә. Прокурорлар төрле була. Күп марарныкы крутой. Инстаграмнан чыкканы юк. Шуннан эзли. Понятой. Прокурорның бүлмәсендә чебенгә эчми диләр. Чебенгә дә статья тапкан төрмәдә ди мескеннәр. Минем дә хатын прокурор көндә волновать итә.